Dan il-programm qed jittella' bl-għajnuna ta' Exotic, Kallus Garden Centre, Ħsieb Stampat, Elegance by Karen, Pane e Peccati u Pizza Hut.

Insemmilkom u merħba l-programm Int min Int bit-tema Id-dinja diġitali għal din is-sensiela. Il-programm ħa niftħuh illum billi niffukaw fuq il-kultura tal-memes. Fil-programm ħa nitkellmu wkoll ma' uħud minn nies li jikkrejaw dawn il-memes kif ukoll jagħmlu il-flus, il-profitt minn fuq din il-kultura. Ma' dawn il-kreaturi ħa jaqdu wkoll grupp ta' kontestanti illi se jippruvaw jikkrejaw meme bil-potenzjal illi minna jagħmlu l-profitt, jagħmlu il-flus. Però Tafu li mkien l-ewwel meme u kemm ilu illi sar? Naraw flimkien. Memes, fattur importanti fil-kultura tal-internet illum. Ma jimpurtax liema pjattaforma tuża fil-ġurnata tiegħek, Twitter, Instagram, Facebook, Reddit u anke YouTube, ser issib meme relevanti għall-ħajja ta' kuljum, eventi kurrenti jew interessi speċifiċi. Imma il-memes minn fejn ġew? Biex nifhmu aħjar, ħa nieħdukom lura fil-passat fejn l-użu tal-email chains kien prevalenti. L-ewwel meme li ggwadanjat il-popolarità kienet id-dancing baby. Din kienet render ta' 3D ta' tarbija ddur u tiżfen. Din il-meme kienet imxerrda permezz tal-email chains, siti privati, pubbliċi u forums tal-internet. Din kienet l-ewwel meme li marret virali. Imma x'ġara wara dan? Dancing Baby saret popolari fid-disgħinijiet. Imma wara dan kien hemm nuqqas ta' memes ġodda minħabba il-fatt li l-kompjuters kienu inqas aċċessibbli mil-lum. Fis-sena 2005, il-memes sabu ħajja ġdida grazzi għal siti bħal YouTube u siti oħra bbażati fuq ritratti u vidjows. Grazzi għal dawn is-siti, memes kellhom pjattaforma ġdida fejn jinxterdu. Bidu tas-sena 2000, memes saru parti mill-ħajja ta' kuljum għal kull min juża l-internet. L-Advice Animals kienu l-aktar forma ta' memes popolari. Dawn ġew ikkreati u hmm. sabu l-popolarità fis-sena 2006 u rnexxielhom jieħdu id-dinja tal-memes f'idejhom. Wara dawn ġew kreati ir-Rage Comics, Dawn saru popolari fis-sena 2009 u ġew imxerrdin sas-sena 2012, fejn grazzi ta' dawn ir-rage comics tinkrea narrattiva li ħafna nies jisibuha relatibbli għalihom. Illum il-ġurnata il-memes inbidlu. Grazzi għal pjattaformi bħal TikTok u Instagram, memes ibbażati fuq vidjow saru ħafna aktar popolari. Anke l-awdjo waħdu qed jiġi intużat għall-memes. Dan għax ħafna nies jaqbdu l-istess awdjo li ġie mxteret mill-memes ta' kreaturi oħra u jitfgħu viżwal li jogħġob lilhom fuq dan l-awdjo, u b'hekk jinkrea ħafna memes mill-istess awdjo. Is-suġġett tal-memes huwa wieħed interessanti, speċjalment meta tidħol fl-użu tagħhom. Ħafna drabi ninxterdu l-memes għall-użu komiku ma' sħabna, iżda kulħadd għandu l-preferenzi tiegħu, Hawn min iħobb ir-relatibbiltà, memes li jirreferu għall-ħajja ta' kuljum, u hawn nies li jħobbu memes li ma jagħmlux sens u huma vera astratti mill-ħajja ta' kuljum. Fil-programm tal-lum ħa nesploraw il-proċess tal-kreazzjoni tal-memes, ix-xerda tagħhom u kif xi ħadd jista' jimmonetizza dan il-proċess u jagħmel il-qligħ minn fuq dan il-proċess. Hemmhekk rajna ħarsa storika lejn il-ħolqien tal-memes u propju magħna fl-istudjo għandna eh, persuna li toħloq tikkrea dawn il-memes. Jack Fountain, insellimlek u merħba eh, għal-programm Inti Min Inti. Eh, Jack, kemm ilek toħloq il-memes fuq il-pjattaformi speċjalment tas-social media, l-media soċjali? Ara, minnaħa tiegħi nista' ngħid m'għandix eżatt fej, imma nista' ngħid minn meta kont xi 14, 15, meta kont żgħir kont għadni sekondarja. U għandek żmien, kemm għandek żmien illum? 23 eh, illum. Ġifieri ilek mhux ħażin. Ejji, eh, għax tmien snin ċaġa hekk. Eh, imma spjegali ftit il-proċess ta' kif toħloq mim u mim x'inhi. Mela, ħanibda bit-tieni waħda. Mela, mim prattikament kif naraħ jien personali xi ħaġa fej ehm, biex tidħaq xi ħaġa xi ċajta jista' jkun bejn sħabek jew bejn kulħadd f'pajjiż jew xi raħal jew hekk ta'. Ehm, issa minn hemmhekk nista' ngħid kif nagħmilhom mhux l-ewwel Yes, kif ehm, tagħmilhom? Ehm, ara, jew insib xi ritratt partikolari li ġieli nidħa jew xi ħaġa pereżempju jintaf xi ħadd parkja fuq xi double line, għaw double line jew hekk. Mhm. Jew u nivvinta xi ħaġa minn hemmhekk, xi ħaġa li tani l-ispirazzjoni minna. U isu tħares lejk u tgħid iwa di tajba għal min, pereżempju. Eżatt. All right. Ġi, x'in qed tmur biex toħloq mim? Mhm. X'jispirak eżatt? Jiġifieri x'karatteristiċi tfittex f'ritratt jew jew f'xena biex iġġegħlek toħloq mim? Ara, ħafna minnhom f'moħħi jkunu xi ħaġa vera tkun xi ħaġa bla sens ħafna drabi ngħidlek. Tin eżempju ħankun nafu. Ara, ehm, Wieħed mill-memes li kont għamilt ila issa. Ehm, pratikament kienet karozza. Mm. U Literalment, dak il-ġurnata niftakar għal jista kien il-bira. Kont qed nsuq taslima u ma kontx tinsib parking xejn. U l-karozza kif kienet f'din ritratt, hmm. literalment parkjatu ma' stairs. Taħattieħu l-karozza. Eżatt, taħattieħu. Hmm. U ħadt ir-ritratt minn fuq xi minn fuq xi Google jew hekk, nsejt issa fejn eżatt. U hekk għamilta, hekk kont ktibt POV I found parking in Sliema. U ħloqtha hekk, isu mix-xejn. Eżatt. Issa, x'inhi toħloq dal-memes? Xi wasslek biex tagħmel memes li jkunu kreattivi? Jiġifieri li dak li jkun jgħid li l-Istra di kemm hi sabiħa, Jew kif kemm laqtitni pereżempju. Onestament naħseb ħafna minnha tiġi xi ħaġa li inti tinduna li inti tħossha wkoll, pereżempju dik ta' parking ta' Sliema, naħseb kulħadd iħossha jekk qegħdin issuqu hemmhekk u xejn ma jkollhom. Xi ħaġa hekk u it's a relatable thing. Hemm xi meme partikolari li tixtieq taqsamha magħna forsi? Apparti tal-karozza li semmejt. Eżatt, fem, diġa semmejta di. Ħanibqaw fuq di ta' ma għandi ħafna ma ma fl-istessin biex naħseb fuq waħda eżatt. Eh, grazzi hemmhekk Jack Fountain. Issa ħanaddu għal parti illi jmiss illi fija ħanaraw kif xi ħadd jista' eh, jaċċessa il-livell li jmiss għal meta jiġi biex jagħmel dawn il-memes kif ukoll individwu jista' jagħmel il-flus. jagħmel il-qligħ minn fuq dal-proċess tant interessanti. Narawkom dalwaqt. Kontu tafu li permess tal-memes ċertu nies jaqillu lejxin billi joħolqu kontenut tal-memes kuljum. Imma kif jagħmlu l-flus minn dawn il-memes biss? Dawn in-nies jibdew jitfu memes fuq paġni tal-midja soċjali popolari sabiex jirċievu segwaċi għall-paġni tal-memes tagħhom. Meta jirċievu biżżejjed segwaċi, huma jkunu jistgħu jibdew il-proċess tal-monetizzazzjoni. Qed titħajjar tikkrea kontenut tal-memes tiegħek? Ħammorru għal li jmiss. Fost pjattaformi tal-monetizzazzjoni bħal YouTube, Facebook, TikTok u X, formalment nafuh bħala Twitter, hemm żewġ metodi ta' kif taqla' il-flus mill-memes. L-ewwel metodu huwa dak li jgħidulu ad revenue. YouTube, Facebook, TikTok u X jagħmlu użu tal-ads fuq is-siti tagħhom fejn kumpaniji jistgħu jitfu l-ads fuq il-kontenut tiegħek sabiex min jara il-memes tiegħek ikollu l-ads minn dawn il-kumpaniji kbar. Eżempju ieħor, fuq YouTube u TikTok, ta' kemm il-views tikseb fuq il-kontenut tal-memes tiegħek, inti se taqla' il-flus jiddependi fuq kemm il-persuni rawh u kemm damu jaraw il-memes tiegħek. Is-sit TikTok sar sit prominenti għal kontenut tal-memes. Miljuni ta' nies kuljum imorru fuq TikTok fejn nies jistgħu jitfgħu il-memes tagħhom fuq il-pjattaforma sabiex juru l-kontenut tal-memes tagħhom lil udjenzi oħra. U fuq TikTok hija eħfef biex tirċievi segwaċi minn fuq il-memes tiegħek. Għax maġġorità tan-nies jaraw xeba tipi ta' memes differenti fuq TikTok kuljum. Fim xi ħaġa minn dan id-diskors kollu, għad fadlilna aktar affarijiet ngħidulkom. It-tieni metodu, Fiverr, Patreon, u Buy Me a Coffee huma pjattaformi fejn in-nies iħallsuk fix-xahar ġo forma ta' subscription biex jaraw aktar kontenut tal-memes tiegħek jew biex juru sapport lejn xogħlok. Dawn is-siti jgħinu l-individwu sabiex joffri servizzi oħra madwar il-kontenut tal-memes tiegħu. Issa, kull ma jifdal huwa li tkun dejjem konsistenti b'xogħlok u dejjem aġġornat trends ġodda. U kull ma jibqa' huwa li tibqa' taħdem, għatih u timbotta. u toħloq ideat ġodda. Imma dejjem tkun attent ħabba trends ġodda għax dawk huma importanti għax iħollu u jorbtu kollox. Infakkarkom li ninsegwi l-programm Int min Int u issanna magħna eh, mistieden ieħor illi ħajitkellem dwar il-fatt illi il-memes mhumiex sempliċi daqs kemm jidhru u hemm ħafna fatturi illi jitlu fil-proċess tal-ħolqien ta' dawn il-memes. Allura issa nilqa' magħna lil Owen Mizzi, kreatur tal-memes u li fil-passat għadda l-proċess tal-monetizzazzjoni, ġifieri tagħmel il-profitt minnhom. U nfatt jagħmel il-qligħ fil-fatt minn fuq dal-ħolqien tal-memes tiegħek. L-ewwel nett Owen insellimlek u grazzi talli ingħaqadt magħna l-programm. Thank you, thank you. Int min int? Mela, daqsxejn sfond. Kemm kellek żmien x'inħloqt l-ewwel meme? Ehm, jiena bdejt meta kelli fifteen. U llum għandek? Illum għandi twenty llum. Eh, bdejt meta kelli fifteen u bdejt għax kelli ħafna passion għal video editing. Mhm. U kont nixtieq nibda nagħmel xi tip ta' video editing fuq daw il-memes li kienu kont nieħod bħobb nara. U minn hemmhekk eh, bdejt nagħmel daw jisom silly memes fuq u li tfagħhom fuq YouTube u qatt ma kienet xi ħaġa għal profitt, iktar kienet xi ħaġa għal passion. Għal gost. Għal gost, għal nitgħallem fl-istess ħin. U eħe. Minn hemmhekk bdejt. Minn hemmhekk bdejt. Dejjem tista' tagħmel il-flus minn kull meme li toħloq? Le. Hemm memes li huma ċajt jgħidulhom inside jokes. li nħobb nagħmilhom ukoll li most inside jokes mhux ħa jifhmuhom in-nies ta' madwarek, ikunu ċajt li jkunu between a group, group of ten people, whatever. Imma ma tkunx taf, xi kultant toħloq meme li tolqot ħafna nies li laqqas tistenna li tolqot. U daw fejn tixxerjhom inti biex in-nies jarawhom? YouTube biss? YouTube. X'int toħloq meme? Hemm xi kwoti li trid tilħaq kull ġimgħa pereżempju jew kull xahar? Mela, issa ovvjament jiena kif bdejt, bdejt bħala hobby. U mbagħad komplejt fuq other, other, other platforms fejn pereżempju kelli, kelli klijenta tiegħi li kienet tixtieq tagħmel advert imma NME mhix way li kelli bżonn nilħoq dak il-traction kollu li eħe għal dak it-tip ta' sitwazzjonijiet kelli bżonn nilħaq kwota ta' views, ta' impressions, ta' clicks, ta' likes. Issa allura is-segwaċi, jiġifieri dawk li jaraw il-memes, Kif jgħinuk biex tagħmel il-flus minn fuq il-memes allura? Mela, ehm. Ġifieri iktar kemm jarawk pereżempju tagħlaq l-flus? Alright, ħa nispjegalek il-proċess. Ehm, il-proċess kif jibda hi hekk, għand hemm xi ħaġa f'Youtube li jgħidulha CPM, eh, clicks per impressions, per 1000 impressions. Issa, il- ehm, kull 1000 impression, CPM tiegħi kienet 1 euro. Sewwa? Issa, Li kif tibda inti jekk ħa tixtieq tibda tagħmel memes fuq YouTube, YouTube trid tolħoq l-ewwel irid ikollok one thousand suscribers plus four thousand hours of of of of viewed viewed time. Meta tolħoq dak ir-requirement tista' tapplika għall-AdSense li f'dan l-AdSense tista' tista' jibda jkollok il-adverts il-ads fil f'YouTube stess il-video stess. U mbagħad meta nilħoq met every one thousand views li jkolli, iju naqla' one euro. L-aħħar mistoqsija x'wasalna fl-aħħar. Huwa worth it li tagħmel dax-xogħol għall-paga? Worth it għall-xogħol tal-paga? Le, mhijiex worth it. Imma jekk inti jekk inti inti vera tħobb il-gost u tixtieq tagħmilhom, hemm ħafna creators li anke huma Maltin li Jagħmluha għall-xogħol u jagħmluha għall-paga, fisser jekk if you if you're creative and you're innovative you will do it. Owen nirringrazzjak ħafna tal dak l-insights dawk is-sehem illi illi qsamt magħna illum fil-programm Int Min Int, artist illi smajna minn fommu kif joħloq dawn il-memes għall-flus, għall-profitt. Issa ngħaddu għal-logħba fejn ħa tingħaqad miegħi u flimkien ħa nagħżlu minn min minn dawn l-artisti, milli ħa jkollna hawnhekk fl-istudios, se joħolqu l-aħjar meme skont il-ġudizzju tiegħek u tal-kollega tiegħek li kien hawn qablek. Ibqgħu magħna. Lura għall-programm Int Min Int u issa nilqgħu l-kontestanti tagħna Jasmin Mifsud, lil Cesco Debono u lil Pablo Vassallo fejn din il-parti ehm, ħa naraw kemm intom kapaċi eh, tikkreaw mim. Ehm, ħajkolkom mim bla caption ħatarawha fuq il-monitors u intom tridu tiktbu caption fuq il-boards li għandkom hemmhekk ipprovduti ehm, lilkom. Imbagħad l-esperti Owen u Jack ehm, se jtukom il-punti fuq liema mim oġbitom l-iktar biex ngħidu hekk. Mela, merħba, nibdew. Naraw flimkien l-ewwel mim. Naraw l-kontestanti hemmhekk jiktbu l-kummenti tagħhom mal-mim. u x'inhi lestu ħa jkunu ġudikati u jingħataw punteġġ mill-esperti tagħna hawnhekk. Naraw il-mim mill-ġdid, l-ewwel mim. Alright, il-kontestanti jidher li lesti mela jeżmin fidejk. Van tar-rabiex is-suq fi triq dejqa. Ċesko? Eh, jien student. Alright, Pablo? Studenti jistennew il-marki jiġru wara teachers. Owen, Jack, fidejkom. Nibda jien. Nifima jien nolqot l-iktar lejn lejn Pablo, separa minn tal Relatable. Tal relatable, ekku, dik il-kelma. Ta' soċaw li kwa Ekku, ekku. Jien iktar kostuma ta' ċeskox niftakar meta kont għadni ħajr jien Il-ħin kollu flus xej, stajt mill lower kienet toħroġ u xej kelli iktar. Mela, punt għal Ċesko u punt għal Pablo, naqblu? Ekku. Tajjeb wes, tajjeb wis, naraw flimkien it-tieni mim. Kontestanti hemmhekk qed jaraw il-mim fuq il-monitors u qed jiktbu eh, l-ħsibijiet tagħhom dwar dik il-mim. Nfakkarkom illi x'in jiktbu il-meme ħa jkunu qed jingħataw punteġġ mill-esperti tal-memes, il-meme creators li joħolqu l-memes. Okay? Mela. Jidher li kulħadd lest, nibdew b'Jasmine. Meta tkun lactose intolerant u jitfawlek ħalib normali fil-kafe minflok ħalib lactose. Cesco. Meta trid tmur hemm każ ta' Mosta imma hemm incident ġo roundabout. Pablo. Traffic Meta tordna, meta tordna li kellu jasal kisa. L-ar ħaġa. L-ar ħaġa, u żgur. U żgur l-ar ħaġa. Jiena I relate more meta jiġi hekk iħossni meta jkolli li kell kiesaħ fisser il-punt tiegħi għal Pablo. Jien, ħabba l-fatt li jien lactose intolerant u dejjem inħossha di xkultant barra, ħanati għal Jasmine. ħadd ma jħu pixir xaġek. Lar ħaġa. Lar ħaġa. Lar ħaġa. Mela hemmhekk qed naraw kif sa issa sat-tieni mim Pablo qiegħed jirbaħ din il-kompetizzjoni, insegwu flimkien it-tielet mim. Hemmhekk qed naraw karattru li huwa popolari ħanajdu hekk fis-snin design speċjalment u żmien 2000 fis-snin 2000 ukoll. u l-kontestanti tagħna qed jiktbu mim biex mbagħad jikkomunikawha mal l-esperti tal-memes mal-meme creator sabiex ituhom il-punteġġ skont dak li jaħsbu li huwa l-aħjar meme. Ok, jidher illi lesti mela jeżmin mill-ġdid nibdew bik. Meta tibgħat email lil Lemcast u jirrisponduk mal-ewwel. Alright, Ċesko? Meta tara parking ġo sliema. Għandu mim ukoll. Konċa mim ukoll. Meta jaslu l-marki wara l-ewwel semestru. X'taħsbu? Rari biex issib parking islima. Isser nassa nifhem dik il-dik il-loġija. Ehm, nat il-point tiegħi il-ġasm. Ehm, Jack? Mela, ehm, din ukoll għandi dik id-diffiċli dik il Diffiċli biex issib park ta' sliema, għamilt x'kultant nofs siegħa ndur l-istess postijiet biex l-inqas nsib waħda. So jien l-istess ħaġa għal ċeswa nagħtiha. Ċesku mela proset, ma kemm importanti wkoll li innaqsu traffiku billi nużaw ehm, il-buses u l-ġirkiet. Ma si parking, si parking. Jiena l-ewwel wieħed. Mela, ngħaddu għar-raba' fejn il-ġdid il-kontestanta jkunu tjaraw hemmhekk. Meme popolari immens anki fuq il-midja soċjali illi tingħata bixriet differenti minn persuni differenti li dwarha ħajkdbu wkoll il-kontestanti u il-meme creators se jagħtu il-punteġġ tagħhom skont dak illi jidrilhom illi huwa eh, xieraq. Naraw il-meme mill-ġdid qabel ngħaddu għall-kummenti. Emmi, il-mim, dik it-tarbija determinata. Bada l-aħħar ftit għal Jasmin. Idejk Jasmin ġdid? Meta jirna xrekt um mis-sodda wara St. Patrick's. Good job. Ċesko? Għandu ġib 50 eżat fuq Simon. U taddi. Fifti eżattu. Bizbrix. Kaxka, kif ngħidu. Eh, Pablo. L-istudenti jġildu għal-marki. Hmm. Kollok bżon l-axħar marka biex tgħaddi. Il-marki l-eżamijiet u ċelebrazzjonijiet ta' San Patrizju. Nibda jien? Ibdint. Ehm, jien nistanajt bil-konfidenza il-min blezzat kif tkun jien wara St. Patrick's, ġifri di għana t-għal jazmin jiena. Il-Malti, Pablo, dik il-mim tiġobni ħafna. Mela, punt għal Jasmin u punt għal Pablo ħanaddu għal ħames u l-aħħar mim li tista' tkun determinant għal minn ħajirbaħ din il-kompetizzjoni. Qed narawha flimkien hemmhekk dal-kartun ukoll popolari fis-snin design eh, tal-familja Simpson Il-kontestanti hemmhekk qed jiktbu x'waħsbu dwar dik il-mim u ovvjament l-esperti mbagħad se jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar il-punteġġ li jista' jkun determinanti għal min jirbaħ dil-kompetizzjoni. Pablo. Naraw il-mim il-ġdid, ta' kemm Pablo nis jikteb l-aħħar kelmtejn tiegħu dwar il-mim. Ok, mela Jasmine. Error 404, no future found. Cesko. Eh, bla xogħol u bla flus. Pablo. Ħajaslu l-marki. Xi darba, xi darba. Ekki, fortune cookie. L-aħħar mim di. Ekku. Ehm, jiena nagħti l-punt tiegħi il-Jasmin. Ok, mela qabel qabel Qed indraw kollha kemm. Eżatt, kollha drawdi, kollox fuq ġi. Kollox fuq hekk. Ehm, ah, għed diffiċli kulħadd, kulħadd għandu xaġa tajjeb hawnhekk tgħidilkom bid-drittu xaġa relatable għalija u ħafna żgħażagħ tas-suġi. Ehm, naħseb eh, ħanatija il-ċesko ħabba l-fat li jikkontak il-punt ħajti, literalment ekkont id-daħseb. Grazzi, mela Cesco huwa r-rebbieħ tal-kompetizzjoni. Proset Cesco, well done. Hemmhekk rajna kif il-meme creators taw il-punteġġi tagħhom skont dak li kitbu l-kontestanti hawnhekk u r-rebbieħ huwa Cesco Debono. Nirringrazzjawkom li ngħaqadtu magħna u b'hekk qabel nagħlqu l-programm ħa nsegwu filmat tal-aħħar fejn ħa naraw diversi reazzjonijiet għal diversi memes li jiġru hemm barra fuq is-social media. Narawha flimkien. Illum, ħa nurukom sensiela ta' memes li ġew magħżula mill-produzzjoni tagħna. Wara, se tgħidulna r-reazzjonijiet tagħkom, dak li għoġobkom u dak li m'għoġobkomx, kif ukoll nifhmu x'appella l-grupp tal-età tagħkom. Let's get it, let's get it!

Naħseb rajt il-trailer ġdid ta' Gladiator 2. It was pretty funny. I like that one. Aha, għalija dan huwa taċċajt, you know. You know, I, I, I find humor in it, so aha. I mean, jien iktar li preferi affarijiet li like jew marru d-direzzjoni ma taħsibx, jew kella just Dawk ir-really short clips li ġust ikun hemm xi sound like randomly. Toret hekk. 3 out of 5 hija. Kien hemm tnejn ma fimtomx. Jista' jkun forsi jiena xieħ jew xi ħaġa xi nara ikbar minn ma nidirx għax nidher vera sabiħ hekk u ħelu żgħir. U b'dak is-servizz pjuttost umoristiku ntemmu hawnhekk il-programm Int Min Int fejn rajna 'l Cesco joħroġ bħala r-rebbieħ tal-programm Int Min Int mill-esperti u mill-creators tal-memes. Grazzi lilkom li kontu magħna u nsemmilkom.

Grazzi lil Exotique u Kallus Garden Center għar-rigali. Ħsieb stampat għall-għajnuna fis-sett. Elegance by Karen għall-makeup. Pane e Peccati u Pizza Hut għall-ikel.